loko ni fika laniwani ka ka ka xitulu lexi ni kombele vathori va mina ku va ni nyika ntirho hi ku ni ta kota ku endla swilo swinharhu e swa ha ri kona swin'wana leswi a ni navele ingi naswona i nge swi lulamisiwile um a hi nge tirhi ka hi chavana hi ri vanhu hi fanele hi chava ntirho lowu hi nga tholeriwa ku tirha wona
hlayiseka emagondzweni va nga hi lowo twanana ecampton park ku na nghozi loko ri commissioner na pasco kasi ke loko yi languta ku na movha n'we emaxikarhi ka xipatu loko ri n3 kongome en'walungu endzhaku ka malboro drive um chayela vukheta kwalano kasi ke n1 loko kongome dzongeni endzhakunyana ka olifans fontain road ku na ntila wa xihatla lowu nga pfaleka va na na vukheta na kwalani xo hetelela loko ri deep clof e movha wa le ku pfurheni loko u ri e n 12 kongome evupela dyambu ekusuhi na n 1 deep clof interchange swin'wana swiviko ndzi nga siku ra namuntlha eka khomandlela um u rhumela ka twitter at dat qolani guy kumbe u tirhisa at munghana traffic

Ah, swin'wana na swin'wana ni n'wenzi va n'wina namuntlha leswi mi ni vutisaka na hlamula
swi nandziha njhani ku vahala hi hayekela swilo swa hina hinkwaswo wa tiva hi la ku twa ku na hikwalaho ka hina namuntlha mufambisi wa minongonoko va hi vhakeli ka siku ra namuntlha mm. amukeleka ni ka phaphama ka siku ra namuntlha ku endleka ka siku ra namuntlha and ta mi bombile ku endleka yini mene ha eh, ah. eh.
gondzo leri ya ro leha leri ni nga ri sungula hi hi siku ro sungula ra n'hweti ya nyenyankulu hi lembe ra 2008 eka munghana lonene f m eh, ri fika makumu namuntlha njhani eh, ni- hungukulu i ku ni teke xiboho xa ku ni famba laha ka munghana lonene f m ni ya languta swin'wana ku yisa eh, ntirho vutomi wa mina emahlweni eyi balo mhlongola ayi kudowani a ni tani kind nyana leyo hlongo hlongo
ah, va ra swa hala dzinga nyana vusiku vona eh. okay Eh, mese magubani mi ri i ti 1 ta march 2008 loko mi fika mi khoma gondzo leri mi khomisana na yena loko mi fika mi fike kambe mi tirha tani yini ni fike ni ri muhaxi wa eh, minongonoko ya mahelo ya vhiki yimbirhi enongonoko eh, oh, wa international top 30 na nongonoko wa ta mbilu yanga okay ivi ivi ni tirhwanyana um ivi ni va muhumelerisi wa breakfast show ah, ani na hiso
ufika unghena na black face eh mara kahle eh. kahle kahle ni sungule ka nongonoko wa vaxumi eh vahaxi va kona a ku ri e the quintenizer na maningi wa ntamu mm. e ni ve kona tin'hweti timbirhi tinharhu ivi ni ta ka phapha oh wow la ni nga yeah.
nkarhi wo leha swinene ya loko fika nkarhi wa kona a mi swi hleketa ku ri i nga za mi fika laha mi va ka mufambisi wa minongonoko loko mi fika laniwani lembe ra la 2008 swa swa swa ku va mufambisi i norho lowu nga sungula kun'wana laha ka va 2011 mm. um hikuva ku humelele swi swimbirhi um ku na ku u yingisela xiyanimoya u twa ku muhaxi kuloni a nga mhm. endli leswi wena a wu navela ku andla swona mhm. eh, ku hava lexi u nga xi endlaka ku cinca sweswo a ni a muthori wa yena le ka xiyimo xa ku ringana eh, a ringana um se ni va ni ku loko a no va na nkateko wa ku va ni ni ni va coachara yeah. wa vahaxikulori ivi ni swi navela ku siku rin'wanyana kumbexani munhu loko tikuma a ri ka xiyimo xexo um swi nga antswa swi nga cinca leswi hi ku ya hi mina a swi a swi fanele swi cinciwa um ku tlhela ku va na siku rin'wana um tatana hovisi lava va ri mufambisi wa minongonoko hi nkarhi wa kona um a va huma aka lisedi va rhange va ya lisedi nkarhinyana wo leha um va ya pfuneta hi swin'wana siku va vuyaku eh loko hi va na nhlengeletano nyana mina na vona eh va ha cheka ku tirha njhani swi fambisa ku yini a va swi endla sweswo na vatirhi eh ni va hlamusela ku no ku humelele leswi ni navela leswi na leswi na leswi mara ni nga swi vuli swa ku ni la ku va mufambisi wa minongonoko mm. se ni hlangana na vona hi xa mundzuku wa kona a passagini va ku um eh, endzhaku ka nhlengeletano leyi nga na hi nga va na yona tolo um wa swi tiva ku ku ta va wena mufambisi wa minongonoko la landzelaka wa munghana lonene f m na e vi ni swi veka laha mbilwini nyana ni ya swi hleketa kahle ku va norho nyana lowu a wu nga tshembisi mara endzhaku ka malembe nyana ni swi vona ku i gondzo leri navelaka ku ri teka loko na ha ri ka lexi xitichi
i yini ka malembe i mangani ku fika sweswi malembe 15 15 i yini lexi nga mi tsakisa kumbe xi nga um mi xi tsundzukaka sweswiwani hi ku va laha ka sabc ka munghana lonene fm hi ku kongoma em ku va ka sabc swi ku endla u tiveka swi ku pfulela timbanti ta ku tala evuton'wini mm. Mm. i yin'wana ya tikhampani ta kahle swinene ku va u tirha eka yona um loko u ri ka sabc u na leswi hi xinghezi va nge i ti-spin offs um eh, a swi boyi u ti tivisa ka ku tala swilo swa wena swa olova eh ni nge ni nge swi tekeli hansi sweswo swi swi ni ndle munhu swinene loko ni fika laha a no va xifanyetani xa xa ku va na milorho yo tala eh leswi swa ku tala leswi a ni ndla swilo hi ndlela leyi a ni tirhisa yona vanhu va ku tala a va nga swi twisisi eh a ni ri na maendlelo ya mina ni fane nyangatsa vhele na swi tivi hmm. mara maendlelo ya mina ya va ya ya kongome eka eh xivono xo karhi lexi mina n'winyi ni nga na xona
so n'we he mr hobisi va te va vona mi ri mufambisi wa minongonoko nkarhi wolowo i 2011 ya 11 ya se n'we a mi swi byela munhu sweswiwa ni byele vanharhu Oh, okay. Hey, eh, hey. Eh.
Ni byele vanharhu loko va ene me a ni weli kona me a ni weli kona mara mara mara khona izan'weyo ya eh, n'we mi swipanero swa radio mara no ni n'wi byele haha xa swin'wi a ku ye ni nga n'wi katsi eh. kwalaya ta tlakula spikara
kaapapa twana mina twa twa twa hilaniwani va ri hi le a husheng green center ku nga ri husheng ne husheng green center lahawani hi laha va tirhisaka swilo swa ku fana na mumu um na swin'wanyana swa ntumbuluko um ku kurisa swimilana na matsavu na mihandzu
loko u ri nqambi twana la ku rhumela tinsimu a swa ha karhati a swi lavi u ya hala na hala u rhumela tinsimu u ri lomu u nga kona ti rhumeli hi email eka mashila kl at sabc co za loko tinsimu ta wena ti tlangile emoyeni kombela interview eka chauke m at sabc co za munghana lonene fm
a hi masiku hinkwawo u kumaka munhu a kota ku va muhumelerisi ku va muhaxi um ku va murhangeri ene hinkwaswo a swi humelerisa endla hi ndlela ya na kahle mimpfumawulo. ya ya and hinkwaswo a fika a swi endla hi ndlela ya kahle um leswi mina ni nga mi tokotisa swona mesni maguvani um eh, dj brian a nga swi tivi swa ku ni mi tsalele na hungu ra xikarhi ka munhu na munhu um loko ndi ta twa ku ma famba mm. ya so mi lahleka ka misava ya vuhaxi kumbe mo lahlekela sabc no no lahlekela sabc vuhaxi se hi swin'wana swa leswi ni swi hanyaka swinene um ni nga ni nga boxa ka vangiseri ku mhm. ni ni ta ni ta ya ka tshwane university of technology laha ni nga ta pfuneta machudeni laya navelaka ku va vahaxi na ku ya rhangela xitichi xa machudeni kwale um eh, i ntirho lowu nga kusuhi ngopfu na mbilu ya mina ya ku pfuneta vantshwa lava va ha sungulaka mm. ku va hi va policha policha a ni n'wina ni mi kuma se mi tlanyarile eh, eh, lavani va kuma va ha tsakama se e sweswo swi tlha swi ni nyika na na xinkajana xa ku ni tikuma ni ri kaya na ndyangu wa mina ya kambe ku ku- ku tika yini ka hofisi leya ku tika ku twisisa ku hambana ka vanhu e kahle kahle ku fambisa minongonoko e swi swi swi swi swi tirhana na vanhu ku tlula swilo hinkwaswo ku olova yini Ah, ku olova ntirho hinkwawo mi na swi kota ku humelerisa na swi kota ku endla mpfumawulo na swi kota se loko ku ri na gepe a ni lolohi na ku siku rero ni yi pfala loko munhu a nga twisisi ma maendlelo ya swin'wana a ni lolohi ku va hi tshama hansi ni n'wi hlamusela ku leswi swi endli ndlela leyi kambe eh, lexi tikaka i ku hambana ka vanhu mm. vanhu vanhu vanhu va hlupha eh, vanhu va lava munhu a kota ku lehisa mbilu vanhu ava ene vanhu lava hi tirhaka na vona ka ka xiyenge xa vuhaxi va na leswiya hi xinghezi nge ti-ego oh, yes. um eh, ti-ego ta laveka ka muhaxi i kuma i fanele a va na, na vutitshembi bya, bya xiyimo xa le henhla ku a ta haxela vayingiseri masiku hinkwawo a siya timhaka ta yena na matitwelo ya yena a kaya a nghena studio a ndla ntirho wa kahle mm. se loko wo fika laya i phikizana na ego liya wa n'wi vavisa mm. i fanele i va na maendlelo ya kahle ya ku byela brian ku hayi laya a mi fanele risimu leri a mi nga ri vulavulelanga mm. mara u nga vuli ku udomu wa yo vulavulelaka tinsimu mama ni mi byerile ku ni mm. domu siku rin'wana no ah, bola ah,
i mani twana khona i mani twana khona i mani wa ku hlupha ngopfu ka xipano lexi wa ku hlupha ngopfu mahluphelo ya vanhu ya hambana ku na ku na van'wanyana va hlupha loko va ri na na na, na point yo karhi va lavaka ku byela yona mabyelelo ya vona ya ya ku tlhava mbilu yeah. mara loko fika kaya u ri e mara xi vulavula ntiyiso oh. ku na van'wanyana a va lavi hasahasa loko swilo swi nga fambi hi ndlela va, mm. va, va ku tlhontlha ku na van'wanyana va ku miyelela u n'wi vona ku u kwatile namuntlha u nga swi twisisi ku u kwatise yini mm. eh, i fanele va tiva ku loyi loko a kwatile swin'wana a swi fambanga kahle ntirhweni ni fanele ni n'wi tshinelela ni n'wi vutisa ku ematimu eh, swi loyini ku na n'wani loko a kwatile yi ta laya ka sesi glory no va xeweta a nga va xeweta a hundza a nghena hofisini straight se ni vona ku hayi ndzi ya khala se ni fanele ku tshama nahansi ni lava yini eh, hi mi pfuna njhani mati lawa eh, eh, ku laveka munhu loyi a nga na vutivi bya njhani ku va swa ku a tshama ka xitulu lexa ni vulavula ngopfu hi mhaka hofisi leyi a ni se sweswiwani mi ta va mi siye mi ta va mi mi ta va mi siye mani sweswiwani vhele a ni na meni lo thoriwa lava va nga ni thola va ta teka xiboho xexo xa ku loyi a nga ta a nga ta nghena laha i mani mm. kambe eh ni na ku tshemba ku ntirho loyi nga wu endla na xipano xa munghana lonene f m mm. munhu un'wana na un'wana a nga a nga nghena a wu yisa emahlweni um ndle foundation ya kahle swinene na xipano lexiwani um ku laveka munhu wa ku tiva tiva ngopfu hi swiyenge swo hambanahambana leswi hi tirhaka hi swona yeah. e, swi tika ngopfu ku va u rhangela swilo swo ka u nga swi tivi eh i byela matimu ku camera leyiwani a wu yi khomanga kahle u nga si tshama u khoma camera a vuton'wini bya se swi kahle ku va a wu nge swi tivi hinkwaswo loko ri munhu kambe u va na na vutivi byo entanyana bya matirhelo ya vuhaxi ya thekinoloji ya matikhomelo ya vanhu ya tipholisi ta sabc ya swa timali ya milawu ya vatirhi eh, na sweswiya sweswiya hi ku a ni vatirhi va na va na timfanelo mm. eh, ku ndliwa budget laha hi tirha hi budget i tlha u kota na na, na, na, na, na ku burisana na swiyenge swo hambanahambana i ta hlangana na tihosi vafundhisi mm. van'watipolitiki van'wamabindzu um vantshwa Eh, vanhu lava hinkwavo a wu vulavuli na vona hi ndlela yo fana eh, ku na leswi va nge ti-protocol loko hlangana na, na, na vurhangeri bya mfumo u fanele u swi tiva u swi tekela nhlokweni hi ku hi wo ntirho wa wena wa siku na siku u tirha hi vanhu ku tlula swilo hinkwaswo languta khona iza loko hi fa mutini loyi ya mm.
a ni ni nge heleli swa ku vutisa mr magubani mm. eh, eh, mr magubani ku na minkarhi yin'wana loko hi twa swilo la moyeni ai ai ai mo twa hi hleketela ku leswi ha leswiwani hambi ku nga ri ntirho wa vona wa masiku hinkwawo va nga va va hoxe xandla va swi va swi tsarile ku a swi endliwi so um hi ku dyisa swilovolovo eh, hala kun'wana i swikapfu ntsena ya u xi twa ku ha lexi na vumaguma lexi i twa ku ri a la kuwa ku twala pfhalo ku hayi vaguma
hi yin'wana ya tinyiko leti ni nga va na tona ta ku ta vuntswaka loko ri ka xiyanimoya xiyanimoya i bindzu ra ku hi fanele hi pfula envelope mm. hi nga chavi ku ku ku ku ku tlhontlha miehleketo ya vayingiseri loko hi tibumabumela ku tanihi xitichi hi le ka xiyenge xini loko va hi pimanisa na lavan'wana mm. se a leswiya a ku ri tshamelo maxelo ku na ku na vanhu vambirhi vanharhu lava loko se ni lava ku swi tsala kahle a ni tshunelo na vona i med um eh, hi quintin nkarhi wun'wani sweswinyana ka ha ku fika ku mafosi loko se eh ni swi tsarile a ni swi testa ka vona ku lexiwani xi ta va njhani na vona va hoxa xandla laha va ku ya a hi zami eh mara leswiya i vutumbuluxi byiya lebyi kotaka nyana ngopfu i yini lexi ni nga ta ku mi humelerini ku fika ka sweswiwani tanihi mufambisi wa minongonoko ka munghana lweni f m lexi mi ku ya laniwa laha ni swi bili kumbe hi swi bili hi swi bili tanihi xipano loko mhm. loko ni fika laniwani ka ka ka xitulu lexi ni kombele vathori va mina ku va ni nyika ntirho hi ku ni ta kota ku endla swilo swinharhu eka swona ni nga ku hi fikelele swimbirhi mhm. i ku vuyisa vayingiseri va munghana lonene f m no vuyisa ku tshemba eka eh, brand leyiwani na logo leyi ya pink mm. eka vayingiseri mm. eh ku na swin'wana hi swi tirhisaka ngopfu hi nge i audience impact and revenue audience i va yingiseri impact i ku va e brand ya munghana lonene fm yi rhandzeka nakambe eka vayingiseri sweswo hi swi vona hi ku ndlandlamuka na leswi va hi amukerisaka xiswona loko hi ye ka vona yeah. E leswi a na ha kayivelanyana a ni langutele ku hi nga swi lunghisa ku nga ri khale i xiyenge lexiya xa revenue mm -hmm. hi ku loko hi sungula haleni xitichi lexiwani a xi nga endli mali a xi a xi a xi a xi siya vangwa lembe na lembe kambe lembe leri nga hundza hi endle leswi va nge break even hmm. leswi vulaka ku swi swi le ku antsweni ka nkarhi lowu taka laha nga ta fika khoma u ta kuma hi kukurili rivala hi se nghena ka ndiso n'wana khona izana magubane um malembe ma nga ri seni kusukutani wa video um eh. yende one on one na magubane eh, leswi a wu swi vona hi munhu na hi n'wini a nga tshama vona se hi woho nkarhi wa right wa ku humesa sweswi and loko a nga ra ni londza lembe rin'wana ku kasi video ya mekwini ni ku ni ta yi humesa hi nkarhi wa right hi woho nkarhi wa right lo
hi swo sweswo eh, eh. se hi woho nkarhi wa right se and tava phuphu ya rixaka a nga swa phuphu la ku endleka yini se phela munhu wa famba a vuya mativa eh SABC a a ni- a- a ni langwanga a yi holovangi Mm. a va ni cacangi a ni le ka audit Mm. a ni yivangi mali Mhm. eh no famba hikuva eh, ni lava ku na bya mina vutomi eh, bya emahlweni ni languta swin'wanyana ku va ni kula Mm. loko vo tshuka va ku vuya ku na leswi hi lava ku swi endla ni nga ni nga tsaka ku vuyela Ni- Yeah. i ndhawu ya kahle ni tirhe kahle malembe ya 15 eka eka eka eka khampani leyi ni tirhe ni tsakile swinene a ni pfuka ni tsakile ku tala entirhweni siku rin'wana ni ti fambela hi 10 ya vusiku mm. siku rin'wana ti tela hi 6 ya nampundzu um loko na ha sungula ku tirha na sesconi va ri eh, executive producer mm. a ni fane ni nyenga laha ofisini hi hlangana molo Eh,
eh, me leswi ni xi tsundzukaka i ku loko ma ha humelerisa breakfast show a hi hlangana a gym Oh, Ni- yeah. ni- ni- ni- ni langute muhumelerisi wa nongonoko lowu sungulaka hi awara ya nkombo a ha ri ku jimeni hi half past six le stadium Mara- mara loko i ku seven- Afrika.
mara loko i ku seven o'clock mi swi twa ku ya ku na munhu a ni- se u fikile studio ende ku na nongonoko lowu nga swekiwa n'wina vayingiseri lava mi nga le ku tsaleni ma-tweets ya kulelana na Wow. kulukumba magubani va thegeni at magubani ya yeah. ni vona ku ri na matwitsi lama va ma rhumelaka vayingiseri hala ka at papama mlfm eh, eh van'wanyana va rivala ku mi tega vo tala kahle mm, kahle a hi mm. va thegeni loko hi ri karhi hi lelana na vona hi sweswo so a mi nge hi yingiseli vhele eh six months later ku mi nga languteli ku ni mi yingisela why um a ni a ni lava ku loko mi vhinya leswi mi a ni tshembela ka swona ni mm. mbilu ya mina yi va na xilondza ya ku ri ku- ku- ku- na swi twisisa mina ku ri ku- ku ri ku ya loyi a nga ta va ri kona hi ku ya yena ku ta va ku ri swona leswi tirhaka kumbexani hi swona swo antswa se ni fanele ni ni nyika xipano eh, chance ya- Yeah. ya- ya- ya ku- ya ku dyondza maendlelo mantshwa a ni na mina van'wani va ni nikile a va nga tshami va ni fonela va ku twana munhu wa wehe u ndlayi xihundla xikulu a ku ri yini ku va hi za hi kota ku ndlandlamuxa nhlayo leyi ya vayingiseri ni tshemba vanhu vo tala swi va hlamarisini maybe na n'we kun'wana swi ku ah na mehe na mehe na mehe ni hlamba loko yevana dimani ku swi le ku tirheni swin'wana ya leswi leswi leswi ni tshembelaka ka swona ngopfu eh, eka eka ku kunguhata minongonoko i i ku va na na na leswi va nge i identity eh swa ku u tiva ku xitichi xa munghana lonene FM xi tiva hi leswi ene xitichi xa munghana lonene FM xi kahle ngopfu ka leswi ivi munhu a tiyisa ka swona xin'wana lexi ni tshembelaka ka xona swinene i ku va vatirhi va tshama va tsakile Eh, mm. vatirhi mm. vatirhi va ka munghana lonene f m hi vunyingi i vanghana va mina hi ku un'wana na un'wana ni na ndlela ya mm. ya mina ya ku vulavula na yena a ni vulavuli na brian ku fana na cony oh, eh, hi ku a hi munhu wun'we eh, ku na van'wanyana na swi tiva ku loyi swi ta n'wi vavisa loko no vulavula na yena hi ndlela yaleyo sweswo swi kahle hi ku vatirhi va va xiyanimoya um mbilu ya xiyanimoya i vahaxi i vatirhi loko vahaxi va tsakile va haxa kahle loko vahaxi loko a swi ya hi mina na mali i nge ni mi nyiki yo tala ngopfu mm. eh, manje a ni ya hi ya mina ya khampani a ni mi nyika leyi va nga ni pima yona hikuva vahaxi loko va tsakile va ku tisela vayingiseri hi ko u kuma ku bonasi tanihi mufambisi wa mina vonaka ku i xisa lexi xa phuxa hi swo hi swo swihundla swa mina a ku na swin'wana swo hambana na sweswo xin'wana mina ni nga xi vulaka amoyeni mhaka swa ku loko u kombela maguvani khona eza xin'wana ku va swa ku ri a xi fambi kahle ku na xin'wana a ni tivi ku ri maguvani i xonisa ku yini hosi mm. leyi ku ri swi yi kota ku hundzulusa xiyimo lexa hi xihatla xin'wanyana xa ku copeta ka tihlo na swin'wana leswi tata kumbexani a swi khumbi hofisi ya vona mm. u ku ya microphone mm. lowuwana u twale kahle a swi le ka hofisi ya vona ku switulu swi tshovekini hi sonto va ku famba teka lexiya xa hofisi nkulu eh, famba teka xa mina hi ta swi vona eh, ntiyiso sweswo vele i ku xitulu xi tshovekini i ku xikombiso xa kahle ku nga xi vula khona yendza ku ri xitulu xi mm. tshovekini va ku famba teka xa mina hi ta swi eh. vona hi mvula sweswo swin'wana va ri la ka ka building va ri na nkwikwirimba na na karhatanyana mhm. a ni a ni chavi nchumu and a ni chavi munhu ya mm. ni ni chava ntirho wa sabc na modelela eh, eh. loko loko microphone lowu wu tshovekile ku ri na munhu lowu ntirho wa wona ku nga ku ntirho wa yena ku nga ku lunghisa mm. a ta ta wu lunghisa loko a nga swi koti ku wu lunghisa a ni byeli ku xivangelonkulu lexi endlaka ku a nga wu lunghisi hi xini loko swi lava ni nghenelela ni nghenelela mm. loko a tsandzeka ni ta ya ka mulungu wa yena mm-hmm. loko mulungu wa yena a tsandzeka ni ta ya ka mulungu wa yena ni ta za ni fika ka c e o mm. ku va swilo swi lulamisiwa swi tele leswi loko hi fika laha a swi nga a swi nga fambi hi ndlela um swa ha ri kona swin'wana leswi a ni navele i ngi naswona i nge swi lulamisiwile um a hi nge tirhi ka hi chavana hi ri vanhu hi fanele hi chava ntirho lowu hi nga tholeriwa ku tirha wona phaphama afrika dzonga ni pfala so ndza mi losa ni tebogo maguvani mufambisi wa minongonoko eka munghana lonene fm eka siku leri ra nkoka hi la ku khensa wena muyingiseri wa hina ku va u hi fikisela hi nga kona tanihi xitichi loko hi tlangela 57 wa malembe xitichi lexi xi tumbuluxiwile hi ri eka wena hi tiyimiserile ku ya emahlweni hi ku nyanyula ku dyondzisa ni ku tivisa tanihileswi ku nga ntirho wa hina hi ri eka vanhu hinkwavo lava yingiselaka ku twa no twisisa ririmi ra xitsonga hi lexi hi nga xiswona hikokwalaho ka vuyingiseri bya wena eka nkarhi wa sweswi xitichi xa munghana lonene fm xi na vayingiseri vo tlula 1.3 million na ku va xin'wana xa switichi leswi landzeriwaka swinene eka social media hinkwaswo leswi hikokwalaho ka wena hi ta ya emahlweni hi ku korhokela hi ku tshembeka ku ya emahlweni loko hi kha hi tlangela malembe lawa munghana lonene fm u ta ya emahlweni a va makomba ndlela hi ku ringeta swilo leswintshwa minkarhi hinkwayo ku ringeta ku tsakisa wena ha khensa munghana lonene fm makombandlela tinhlayo letiya ta khale ngopfu sweswani yime kwini eh hi le ka 1.4 million 1.4 and 12 million wow 1.4 wow yo hi la mi siyaka xitichi mi swi veke kona mr Yeah. magubani Mi- mi nga sali hlaya mi le henhla vonya. swinene ya ya ya eh eh eh That's loko- it, na tiphu- okay hi voni hi swi vonile ku mi rhumerile ka swiyenge swa mabulu hungu ra ku lelana na vayingiseri kambe ro hetelela amoyeni eka mm. nongonoko wa phaphama um eh, lelani live ku nga ri laha ka social media ntsena khensa swinene ka vayingiseri va munghana lonene f m loko va va ta va va ni amukerile ni ri xidlayetani xa xita xi famba xo huma epitori ku ta fika ka siku ra namuntlha laha ni hambanaka na vona ni khensa xipano xa munghana lonene f m lava ni nga tirha na vona malembe na malembe hi swiyenge swo hambanahambana ni khensa na vufambisi bya munghana lonene f m bya nkarhi wa sweswi na lowu nga hundza loko va ta va va ni tiyiserile va ni pfumelela ku va mina ni va mina um i khani mamba um hi xitsonga va ri nguvu yi pfariwe yo mpfethu mm. brayaka